mirira dzakaita right um, pane kambo kari padamba refure kakanziro kubata bata eh, zvi eh, zvakaitika pamakazofunga kuda kunyora kambo aka right kambaka unoziva tichirarama nekunzwa mukati meraramo zvinobuda mukati meraramo tichiunzwa apo neapo ndakaona kuti pane vamwe vanhu vanobata bata vachishereketa vachizvibatira vachida kuzama kuda kupfuma mukati meraramo yavo asi izvozvo vanetsa manje kana matambudziko aya azouya manje vanenge vakuzonyepa vachiti aiwa akunyepera munhu akafa kudhara sekuru kana kuti mbuya kana kuti ani kuti aiwa nomuzaona ndakadai e, chikwambo chamuri kuona ichi ndanga ndasikwa nasekuru ndanzi isoso saka vanenge vakunyepa but akazvitorega akunyepera mufi manje ndosaka ndazoti aiwa muri kunyepera vafi imimi muri kubata muri kuromba muri vadiki kana mazobatwa manje zvinhu zvabakwa ndiwo wakabata wakuzotaura ndanga ndapuwa naningi but uri kunyepa iwe but wakanga wazvitora wega mhm. ndo zvandakazama kutaura ipapo right kambo kakabura mugore ndikaigore repi 2014 2014 kachizobuda 2015 handiti kam exactly right rekai timbokanzwa kambo kacho kanonziko kubata bata

zvikanzi murisei mukoma wamari kainosi uyo anogona uye anoimba chokwadi chaicho uye zvanotidzosa mundangariro chaimo ko mavideos zvakamira sei ko vaimbi vanoyeura vanoyemura vanoshuvira kusvika pavari ndevapi shoko rangu guru nderekuti ngaasanyime vamwe mari ngavasapedzera nguva zhinji kune vemadhirezi eh, ndinonzi tichaona mike pamasasa park eh, wainzi wakasunga anoyadhara andiri kuzvinza mudhara anditi ka eh.
saka ungakwanise kupindura mubvunzo apa pata pabvunzwa nyaya yemavideos aiwa mm.
mavidio kana mwari vachipindira senzira yatiri kufamba iko zvino seza mm. ndiri kuona mm. mabhosi vachititi adai madai madai madai zvikasimuka zvakadaro ndiri kuimba kuti mavhidhiyo ari kuuya manje manje exactly apa mari ngavasagumbuka zvavo because boys racho handitauri zvemari eh, pana mudhara manaje anenge aripo anoita izvozvo hanzi izvo muimbe unoshuvira kuzosvika paari ndeapi inini manje ndakakura chinzana mudhara dembo mhm. ana bamugeni mhm. ah, nana chopa mhm. saka unoziva chii ndongoda kutiwo nyange ndikasasvika ipapo mm -hmm. asi tenzi vandipindire ndigone kudhonza tambo ndisvikewo pane chipo changu pandinoperera mhm. baba vopindira ipapo vanondida vatsigiri vangu uya papi ipapo mhm. ndo zvandakamirira sakc aiwa hapari nani ipapo hapanzvika apo apritin kambo kanonzi kubata bata ka takambo kabata bata mazuva api tikambokurukura nezvazvo vanhu vakati yoyowe yoyowe saka ndazoenda zvakanaka kuti mava mauya imi pauzima omene momboti turudwe zvoti munyatsotitaurira imimi nokuti takazonzwa pa pane nguva yatakambokurukura nemi mimi mukachema chema mukati kambo akainini ndakakanyora ndokubva ndaenda nokumbira Eh, umwe mukuru kuti eh, ndoda kuti andiberekewo kumusana ndikamuendeserawo minziyo yangu eh, asi chandakazoona magumo acho ndechekuti ndakazonzwa papera makore mana mashanu nziyo yangu yazuburwa handina kana chandakawana kubva kune iye pane zvandandakakumbira kuti ndinge ndichibatsirwa ameno nhasi uno ndoda kuti munyatso kuti jekesera ruchinji rakateerera iko zvino izvi kuti zvakafambesei muchitanga rwendo rwenyu right maita basa mukoma rabisoni semuimbi kana uchipinda music unotsarirawo kumberi kwako woona kuti kunani ukaona kuti kunani wozoona kuti munhu uyu anogona kutibatsira ndeupi woenda kwaari saka zvisinei ndakaenda kuna mudhara e, ndaenda kumba ndakasvika mudhara vasipo ndokuna kutaura zita kana kurisiya asi ndakasvika kumba ndikaona mudhara vasipo ndobva ndasvikawo kuine mhuri ndikati aona ah, ndasvika ndichida kuona mudhara so so so saka ndachida kuti vanzwe zvandakaita izvi kuti ndigoberekwa kumusana ndigone kusumukawo ndiri kumashure kwavo ndobva ndasiya ndasiya ndaizama kuda kuti ndikonekite namudhara asi pairamba pachiramba kudaro ah, zvakaramba zvichingoramba
igore ripi iri Ii, ndakaenda patova nekanguva mwana mudhara Mhm. right ndobva ndazofonerwa nevamwe vanoziva musambo vanoziva vanonzi sungano yadhara vanoiziva nezvayo Mhm. vanoiziva saka ndakazofonerwa nevamwe vatsigiri ndiri kutauni zvikanzi ah kesi dai wasvika kuno kutauni timbotaura tese ndobva ndaenda kutauni kuyewo zvikanzi aonaka takasvika kushow yamudhara achirova music iye yakamira yakadai yakadai but wakazifambisa sei kuti music izofamba so ndobva ndakutaura da ah, ndakandiona mudhara ndichida kuti ndibatsirwe so so so but eh, mudhara ndasiya ndakaona asipo asi ndakapa mwana wacho musikana ndobva ndamupa ndichida kuti zvinhu zvangu zvindiitirawo zvakadii zvakanaka but mudhara havana kundidii saka iye mvezi yaatifonera kwabva anditi ndakatepa music iyi inzwa music iyi ndakashaya kuti ko mudhara vari kura music yako sei ndobva ndadaiwa paripo ndazama kuvafonera mudhara vasi kudaira kusvika vazobudisa albamu yavo ndobva ndazonza zvichiwa ndizvozvo ah, ndo pakazondibhowaka kuti ko mudhara vanongodaro sei vangagodaro sei inditsvaga rubatsiro kwavari iwo ndidaro sei makazovatsvaga here kuti mutaurirane mudhara ndakavatsvaga havabatiki ende mudhara havabatiki ende havabatiki ende ndakavatsvaga ende havabatiki ende its live ende havabatiki mhm. ndozvazviripo kusvika nanasi kusvika nanasi eh, makabva mangosumudza maoko haa ah, ndakasarenda regai ndibvunza kavo kacho kuti amari vateerera ndimi kamuri kuteerera kunze kavo motiudza kuti

sirini ndiri kudaro kainozi chirara ari kudaro gira apa zvake uyo mafoni ndinovhura mutaure naye mega ari kuchema chema kuti kambo aka inini ka four years ago ndo pandakakabura inini kambo ikaka mashoko ndiwo nemo nemo andakanyora magitara ayo akazongo siyana asi mashoko ndoaya mamwe chete hameno kuti ndizvo here imi sekunzwa kwamuri kuita imimi kuti zviri kunangana here kana kuti eh, zvakapesana apa right rega ndichidzokera pane kacho kanonzi kubata bata kamkoma kainositirira kakabururwa 4 years ago

ndiro rurefu musambo waazopinda nawo ndiwo chaiwo unokwezva vazhinji kunyange zvazvo ataura kuti haana kubudirira muzvidzidzo zvake sei eh, chinofadza uh, atovewo mudzidzisi wevanhu kuburikidza nenziyo kainosiramba wakasimba nebasa tinewe mukutsigira nyararisa zvako kuchema rega vanoronda Simba varonde izvo chete chiratidzo cheunyanzvi huri mauri tigupa mari zvablessing uyo nomumwewo muimbi ari kukurumbidza uyo ndinotenda ndinotenda kudaro waiwana mari uchachaonani waiwana puma uchachaonani zvopedza hama amukoma kaino zichirara ka live pane shalomeme ndoziva kuti pane vamwe vari vatotaura nawo izvozvo uchachaonani zvikanzi chokwadi akabirwa mwana uyu zviri pachena izvo january kafuenge ari pasamos kubanget imi asi mutete here kainos angabiri unowanhu wakuru imi ka 7791 for pane chave kupinda paweresi radio halo alo radio vada kutaura nakainos chirara muimbi watinaye pazuva ranhasi kainos mhuri yako yakamira sei oh shem ndiri baba vane vana three mhm. but vana vacho manje madouble double mm. because baba vanotumidza zita ravo mai vanotumidza ravo mhm. saka sofa ndonzi baba virginia mhm. Eh, Virginia ndoo zita rangu inini, ndoo zita ramai vangu vakandizvara. Mai mfana kubva tanonzi Violet. Second born ndobva ndobva ndamuti Titus. Titus azawo blaz wangu. Mai mfana kubva ndoda kuti anzi Washington. Third born kwabva ndazi mutai wanonzi Shoni kawo. Mai mfana kubva ndoda kuti anzi Wellington. Saka ma double double Washington, Wellington na Shoni na Virginia.

halo halo halo makadiko hello yebo taurai nakainos tinofara makasimba here mushe wakuru makadiko
kainos hey. halo halo tiri kukunzwai vakuru wangu

mashoko nefimu nenhau yacho mamiriro ayakaita tekiteki zvakafanana eh, ndi joseph mugombiro kam ari parushinga apa hanzi magitare ndo akasiyana asi thimu yacho eh, nemashoko haiwa zvakanyatsoti tsebete pakazokuita umwe akangwara mukanwa eh, nechance murati halo
Hello. Eh, makadii vakuru?
Simba makasimba. Ah, takanaka zvidisi.
Shuwa baba vari kuridza zvakanaka. Eh. Eya zvikada vachida kukombitisa chaizvo chaizvo ngavanyatsoridza vasingakombeye umwe munhu. Voga. Ehe nekuti vakuru vari kuwisana wawa ndivo vakabata nyanga dzose pamusic saka zvinoita kuti vatadze kusvika kwavanoda kusvika. Right iri bho mwana mudhara wangu.
Right. e, asi ikaona ka zvakaitika hazvikoni kuti zvitaurwe nokuti hanzi zvazodai manje unoona Eh, Kuimba kwese kwaka- zvese zviri kuimbwa nhasi zvakaimbwa kare. ehe Saka idzokororo chete. exactly
Eh, saka imimi rambai muchirova mu- museve wenyu wamuri kurova uyu. Vaimbi isu tisi tinozvikutaura pamusoro pemusic yenyu. Oh. Yeah. Ayo pakanaka mwana mudhara wangu ndinokutenda ipapo.
Aiwa kama. Eh, Kainos. Kana uyu muimbi ari kutaura. Exactly. Eh, kana achinge atenda weye kuti idzokororo. Exactly. Andifungi kuti pane chimwe chinhu. Chakaipa. Chi- chakaipa asi ka ndinozvo ndoda kukumbira mukoma rabson Mm. ndoda kukumbirai Ehe, pane imwe songo yandati mundirovere isiri yangu Ehe. yakaimbwa nomwe muimbi namasha munhu umwe chete yakanzi kana ndiri muvengi wako chandagona bvumawo kana usi- ndi- eh, ndo- ndo- ndodaka songo yangu mumbokati pichana munongokashotena mudhara chete chete ndoda kuti vanhu vanyatsokubata Mazwi. mazwi kana uchindidaka usati nokuti nondida oti ndarezva pandakanya kandauraya munhu oti handina kuuraya kandauraya munhu zvecho ndadii ndauraya asi kana uchindidaka ndaitawo zvakanaka kana usingadidii tioka ka mudhara waitawo zvakanaka ndiri kukumbira mudhara ipapo
chandabvuma chandagona bvumawo ndokumbira mudhara because apa kapa imbonzvenga yangu pichena ungu chitaikako chiteka mm. todzoka musitimu yedu vanhu vanyatsokunzwa zandikuda nyatsokutamutaura

kana mabatwa mava kunyepera 77913 panational fm radio halo Eh, muri seiko vamuimbi muripo Hey, makadii vakuru vangu
ainonzi mudhara jaindi hangu haa music yenyu yakanaka chose ehe E, asi masoko hangu ambotaurwa neumwe mutaura abva mukutaura eh. ndinoita kunge kuti bvumiranei nawo nekuti handisi kuramba hangu kuti imi makabirwa but music zhinji dzinowanzokuda kufanana ipapa mukutoona kuti panotove nemasoko amakaimba achikwambo chaiyo ya, ya ya macheso handiti album ndira Hati- hatikurudzire hedu kuti tibirane ehe asi chandanga ndichingokumbira inini chokuti mukuona kuti imimi yamakaridza neyakaridza macheso ehe zvakatoti siyanei kunyange thimi rimwe chete asi musambo wenyu ndakufarira kuti kunyange macheso akakubirai asi haana kumbokubirai tingati maitiro amunoita zvinhu Saka isu sevaimbi ngatiitei zvatimaitira tinoita zvinhu semumeseji asi tichiita zvakasiyana tichienda takadaro. Imimi Mwari anokuitirai zvakanaka nekuti mune musambo wenyu ende muri ku ndingati muri kushepa zvandanzwisisa kuti kunyange makabirwa nyange nokusabirwa hazvinyanyi ku kukudisturba ene kuti muri kuita nemaitiro enyu. Saka imi mukoma kana makabirwa Mwari ngaakudzwa asi rambai makadaro.